اسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید کریسوں دوست احباب سب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہوسن اج دا ماشاءاللہ خبصورت جیہا ولاگ کریسوں شروع پاک ویلیج لائف دا پیارے پیارے نظارے تے واقعی ویور پیارے پیارے نظارے نو خبصورت جیہا ڈیدھے پے وے ناں اندھیر آیا ہوئے بڑے زور دی اندھیری چلدی پئی ہے تے اساں ماشاءاللہ اپنا ولاگ شروع کیتا ہوئے خبصورت جیہا موسم بڑا پیارا بن گیا ہے۔ تے میں آدھاں کیا بات ہے ویور ڈسہ ہے پیارا جو کمنٹ کر کے تہاڈے علاقے وچ موسم کیسا ہے ساڈے علاقے وچ ویور موسم اینج دا تھی کہ کن میں آدھاں تکو کیا ڈساں دودڑ ہی دودڑ اندھیر ہی اندھیر بہوں زور دے یعنی کہ اندھیر ہی بمنڈر یعنی کہ انگلش وچ بمنڈر اندھیر طوفان سارا کچھ آکھ دینے تے باقی ماشاءاللہ اساں ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے کیتے شروع تے تساں مرے سو سارا یوٹیوب چینل سبسکرائب فالو شیئر کرے سو تے جتنے بھی دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں آنے تے سارا چینل سبسکرائب کر گئے سن جلدی جلدی تے پیارا جا سبسکرائب کرے سن پیارا جا کمنٹ کر کے دسے سن تے تھوڑے علاقے چ اندھیری ایویں دی بارش موسم بنائے کہ نہیں بنا سہانا موسم خوبصورت جیاں سارے علاقے دا ویور بن گئے اتے سامنے ویدر بھی کمال دا بنا ودے بدلاں دے ٹکڑے بھی آئے ودن تے اس سائیڈ دے ماشاءاللہ کسان بھائی ہوری لگے ہوئے سارے اپنی کھیتی باڑی کریندے پین کھیتی باڑی کر کے جویں زمین اے بنی پئی اوویں زمین بنیندے پین پرلی سائیڈ دے پرلی سائیڈ دے پیارے پیارے جانور وی ماشاءاللہ چگدے کھڑن خوبصورت جے تے میں آدھاں موسم بڑا پیارا بن گیا کیونکہ اندھیری زور دی ہے نا ویور تے باقی رہو نال ہی میں محبتاں کرو تاکو پیارے جے کمنٹ کر کے ڈسے سو پیارے جے تاکو اساں میں سرائیکی دا ماحول سرائیکی دا ویلاگ بنا کے دکھے سو راندے پیارا پیارا تے تاکو آسی چس رسو نال تے ویلاگ خوبصورت دلچسپ سرائیکی نظارے تے پیارے پیارے

تے باقی وی واری تھاں چل کے تاکوں انہاں دا کول ماحول ڈکھینے پیارا جیاں اے سامنے بائی چھٹیں دا کھڑے اے ہن کیڑی شے دا موسم ہے برسین میرے خیال چھٹیں دا پے تے باقی چل کے پیاریاں جیاں بکریاں دا وی وزٹ کروینے تاکوں تے او سامنے بھائی جیڑا کریندا کھڑے چھٹائی کریندا کھڑے او وی چل کے ڈکھینے مجاہد صاحب وی نال چل سن اساں نال چلدے ہیں ٹھیک ہے سائیں ٹھیک ہے سائیں سٹو سلام لو ویور ٹھیک ہو گیا چل دے پہ اوڈے ہاں لو ویور وگاں آ گئے اسے تے اتھاں ماشاءاللہ پیارے پیارے دنبے کھڑے ہیں تھے تے پیارے پیارے جانور چھوٹے چھوٹے چک دے کھڑے ہیں اڈو ور نال اندھیری دا زور ہے اندھیری دے زور نال اتھے جانور کھڑے ہیں تے چک دے اساں آگے پیارا جے ماحول تاکو دکھاؤ کیونکہ سریکی کلچر دے سریکی نظارے ہیں پیارے پیارے تے پرلی سائیڈ تو سارے دوست بھی ہے بھائی بھی ہے اساں انہوں دا پہلے بھی ویلوگ بنایا ہویا ہے تے اپنا سجن ہے تے انھے زمین دی نہ گوڈی کریندا پئے گوڈی کریندا پئے تے اساں آکھیا ولاگ بنا گھن انھاں آکھیا جی بالکل سائیں بناؤ تہاڈی آپ دی چیز ہے تے اساں اپنا ولاگ بناونا شروع کر ڈتے تے ایڈے پیارے پیارے دنبے کھڑے ہن تے پٹھاناں دے دنبے خاص دنبے تے دنبیاں دا اساں ولاگ بنایا پیارا جیہاں سرائیکی کلچر دا نظام تے میں آکھیا اپنی سنگت کوں ڈکھاواں پیارے پیارے دنبے تے بہت پیارے اور خوبصورت جانور ہن چھوٹے چھوٹے جانور ہن تے میں آکھدا کیا بات ہے وی سرائیکی کلچر دی سخاوت ہے خوبصورت جیہی تے او سائیڈ دے بھائی ہوری وی کھڑن گوڈی کریں دے سائیڈ دے کھڑن دو میں انہاں دے چک دے تے باقی میں نار رہو محبتاں کرو او سامنے دیکھو وی گوڈی کریں دے کھڑن تے باقی تساں محبتاں کرو تاں کو پیارا جا ویلاگ ڈکھے سو خوبصورت جیاں تاں کو پسند آ سی پیارا جا کمنٹ کر کے ڈسنڈ تاں کو پسند آئے کہ نہیں آیا کوشش کرے سو تاں کو ویلاگ پسند آ سی سارا پرلی سائیڈ دے گوڈی تے لگے کھڑن سرائیکی کلچر تے سخاوت ماشاء اللہ مشہور کیتی کھڑن تے اندھیر چلدا پیا بڑے زور دا تے بس کئی وار سنگت نال جڑے رہسوں محبتاں کیتی آسوں تاں کو اسیں میں پیارے پیارے سرائیکی نظام تے سرائیکی ماحول ڈکھے سوں انہاں دے ویلیج لائف تے کہ انہاں گوڈی کر کے نا دوبارہ اچھا وی وار باقی ماشاءاللہ دمبے شمبے وی آئی پی ہیں خوبصورت ہیں تے پرلی سائیڈ تے جڑے لگے ہوئے ہیں نا ماحول کم شروع ہے تے پرلی سائیڈ تے ایک بی آئیڈ کھڑا ہے بہت وڈا آئیڈ تے اتھاں وی ونج کے تھوڑا شاٹ گھدے لیکن اے جگہ خراب ہئی لیکن اساکوں پسند نی اساں اگاں چلے وینے ہی بس۔ ویلکم ٹو بیک ویور برا تہاڈا حاضر تھی ہے گال ہے ایویں تسا سمجھو جی میں تے ماشاءاللہ اندھیر ویور زوراں دا چلدا پے برا تہاڈا کیبن لکا کھڑے ماحول بنا پے

چلو کوئی گال نہیں تے باقی ماشاءاللہ محبتاں کرے سو سپورٹ کرے سو بھرا کو لائک سبسکرائب دی تے تن چاڑ دیتی کرو تو ابو سائیں سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے ڈکھے سو راندے خوبصورت جے ویلیج لائف دے تے باقی انسان نال جڑے رہا سو محبتاں کرے سو اج دا ویلاگ تو پسند آ سی خوبصورت جے ویلیج لائف دا پیارے پیارے سرائیکی نظارے اور خوبصورت جے ویلیج نظارے دے نال سب کو سو اجازت نیکسٹ ویلاگ دے وچ سب خوبصورت جے نال تو اسی ساڈا ویلاگ پسند راو ساڈے نال نال کرو ساڈا محبتاں سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں کیمرہ مین ڈکھاؤ اندھیر طوفان اے ڈیکھو پرلی سائیڈ فصلاں چیک کرواؤ فصلاں دے وچ پل اندھیر آندا پے پل ماحول اے اگلی سائیڈ دے ٹرین رک چکی ہے پتہ نہیں کیا ایشو بن گیا ہے او سامنے ٹرین رک گئی ہے تے باقی میں کرے سو بھتاں تے دے سو اج دے ولاگ نال اجازتاں تے ساکو اللہ نگہبان